Awle tun tumah chuan thil mak danglam thleng te leh. Bengvar thlak tak tak ang te kha han hrut chho leh ila. Nikuma Pakistan leh India in do avang khan Bangladesh chu Pakistan lama tangin India nen kan in huat pah ta zel rih anih hi maw. Chuvang chuan Bangladesh rama Hindu huatna a hluar hle a, India ah pawh Muslim huatna a nasa hle bawk a ni. Award ngaihhlut em em Oscar Award pawh vawi hnih lai lo dawng tawh AR Rahman chuan bbc in an kawmnaah Muslim ka nih avangin tun hnaia Bollywood lamah hna ka nei tam lo hle tih lam hawiin a sawi a. Hei hian sawi zui a hlawh hle a ni. Kan hriat ṭheuh angin AR Rahman hi Mizote ti hming ṭha em em tu Esther Hnamte, Hlasak, Matujesalam phuahtu kha a ni a. AR rahman hian best original score leh best original song Jaiho ah te kum sang hnih pakua khan Oscar award hi a lo dawng tawh bawk a ni. Jaiho hna pawh hi khawthlang zai thiam ban lar tak Pussycat Dolls ho pawhin an lo sa tawh nghe nghe a nih kha. He a thusawi hi bjp leh vhp te chuan an helh zual hle niin an sawi. British naupang pakhat hian a thiante bulah ka pate chu Superman a sin tiin a lo sawi a. A thiante leh an zirtirtute chuan ringlo zetin an nuih zat nasa mai a. Mahse, a tukzing a lo inher chhuah meuh chuan amah ngei mai Superman, Man of Steel changtu pa, Henry Cavill ngei mai chuan mi lar ang ni lovin, patea nihna ang takin school-ah a lo thlah ta mai a. Amah nuihzattu zirlaite leh zirtirtute chuan thil thei tla duah duah leh mitmu pawng zawrh zawrhin an lo thlir lo chauh a ni. Mi dangte thusawi hi a dik leh dik loh fiah hmasa lova nuihzata lo inpuh chhiat nghal ngawt loh tur tih chu a lang chiang hle a ni. Patea nei tha em a, an school-ah chuan an nuihzat viau tawh lo ang le. Kan Hamardes-a ngei hian thil dang lam tak mai a thleng leh ta. Times of India chanchinbuin police report an tar lan danin India mi pakhat chuan condom aia super glue a hmang a, a thih phah ta a ni. Condom hman mai tur hmu lovin aia super glue inchulhin a hmang a, chu chuan nikhaw hre lova awm tirin a tukah damdawiin panpui niin a dam chhuak zo ta lo a ni, tiin chanchinbu mite an hrilh a ni. Salma Mirza pawh kum sawm hnih panga mi a ni a, a bialnu nen khumpui an kai hmain drugs a khawih hmasa a, a thih phah ta a ni. Hei hi Western City Hotel Ahmedabad-a thil thleng a ni a, mi danglam leh che maksak tak tak hi kan la awm zel dawn niin a lang. Sum ngah ngah an hmel tha nge hmeichhe mitah hausa piang an tha ber zel zawk ni dawn i? He thlalak a kan hmuh ang hian mipa putar hi kum sum kua mi niin taxi driver a ni a, Malaga Spain a awm a ni. A hmeichhe hip dan hi a common vak lo a ni. Lawng changkang deuh a haw a, rangka chak thi lem a awrh bawk a. Billionaire anga inchhalin a status velah pawh hausa hmel deuhin a inpost vel a ni. Chutah hmeichhe che lo deuhin lo be nghal vatin Zankhuaia in hun nuam tak an hmang dun ta a. Hmeichhia chuan chu putar chu hausa tu ru lutuk leh a hma lam hun hisapna nen hun an hmang ngei ang le. A tuk zingah chuan hmeichhia chuan thu dik tak a hre chhuak ta. A lem vekin a lo hausa der mai mai chu lo niin thu dik tak chu putar chu taxi driver upa tawh tak chuan thangkamin tuk tarh mawi tak nen luang no duh tawkin a ei tihna a nih chu. hetiang ang hmeichhe tam tak dinhmun hi tum loh deuhin an awm phah chawk reng a ni. Tun laiah chuan shark te hi tui finriatah an lal len kan ti thei awm e. Shark tui te hi an lang tlang thei tlat zuk nia maw le. An tui an awm laiin an chhan len dan a hmuh theih vek dawn tihna nih chu mak danglam ve tak a ni. Kenya-ah chuan Brian Wendell Jacky-a chuan dan lamah hian degree leh licence a neih loh laiin lawyer angin a inlan a, Law Society of Kenya's online system-ah a lut a. Dan lamah hian degree leh licence neih lovin court-ah a inlan a. Miin an hriatchhuah hma chuan case sawmhnih paruk vel a hneh niin an sawi. A dik takin a profile nen a insawm dik tak, advocate chuan a dik lo tih a hria a ni. Bryna chu hming ruk rukna leh dan lova dan kalpui avangin man a ni a. An man hnuah chuan a bail ngaihtuahna hian a inlan a, bail a hmuhsak leh ta a ni. Ama case ngei chu a hneh tiin a viral ta a ni. Talent chuan kawng a hawng thei a, mahse dan leh thik serh rawh a pawimawh tho a ni. Hetiang ang sana hi India rama mi pathum chiah in an nei a, Salman Khan, Anand Ambani leh Punjabi music star Karan Aujla te an ni a. He sana hi market price ah chengvai vel chi sawmthum pali vel niin global market lamah chuan chengvai vel chi sawm sarih hial a ni phah a ni. Mi hausa na ran nei phak loh a nihna laiah hian reporter te beng a verh hle niin sawi a hlawh hle bawk a ni. A dar zat chu a danglam bik lo tura ngai phawt ang. Thufing pakhat chuan heti hian a sawi a, Thian i thlang thei mahse thenawm ri rawh, nangmahni i thlang thei lo, tiin. England rama Sheffield acheng Bharat Mistry chuan a hmeichhia loh thenawm te avangin buaina a tawk tlat mai. Mistry hian kum khat chhung zet an thenawm te nupa Irene leh Graham Lee te nen an inrihna lai chungchangah buaina an nei a. Chu chu an inrihna laia thingkung zar leh lam chauh thlak hi a ni. He thingkung fis suam paruk laia sang hi kum sawmhnih panga zet a lo awm tawh a. Lia sawi danah chuan he thingkungah hian sava in bu an nei thin a, a lir thei chungah sava chu a lo e thin ni awm tak a ni. A ning lutuk chuan an kawmpang chin thing zar chu a tan kawlh a ni awm e. Mak tak mai na che dan hian mite a hip nasa hle ni awm e. Thenawm te nei fuh lo fe fe chu hnam dangah pawh hian an lo awm zel a nih hi. Independence movie atanga lar em em actor leh rapper ni bawk Will Smith a fapa Jaden Smith chuan I Love You Restaurant a nei a. A tirah chuan food truck atanga bul tanin mi rethei leh chaw ei tur hmu zo lote hnenah chaw ei tur a pe thin a ni. Kum sangni sawm pakua khan food truck atangin bula tan a, Smith-a chuan chu eitur tlak chhamna dona atana din a nih thu a sawi. He project-ah hian pay it forward system an kalpui a, chu chuan mi inchawh an lei an ei chuan pawisa pe tam zelin mi dang eitur leina nei lo te tan a tih a ni a. Jaden Smith pawh hi naupang te a nih changa movie actor niin Jackie Chan te nen pawh an channa The Karate Kid atanga kan hmel hriat kha a ni. Kum sang hnih sawmhnih pathum khan Royal Society Open Science zirlai te chuan chanchin mak danglam tak lo ti chhuak in European ai uchang te chuan uchang pah te an duh lo zawng te laka an him theih nan an thi der thin a ni an ti mauh mai. He an thil tiam hi tonic immobility tiin an vuah a, a tlangpui in uchang te zual ho in an uar zual niin an sawi bawk. Uchang em em chuan midang lo bum lo se han ti ringawt ila kan thu ni bawk si lo. Viking ho chena thin zuar bik ah chuan Norse a chuan thlalak maksak leh dangdai zet mai a la fuh tlat. Kum Adi Zaria sawmruk paruk vel a mi niin khawvel a ek tum liah leh sei ber niin inches riat lai a sei leh inches nih a lian a ni. Kum sangkhat zan ih laia upa ek tum a nih chu aw. A ropui nge ropui lo chu kan ngaih danah dah phawt mai ang.